Sawa. Igo mwaigure tagika igo mwaigure ase ekondi ng'aki nabatebie koroku komiami na koramoki

Omogusii nabagete, nabagete, agote ng'a ring'ana eri rikaba kegosakia, ensakia, kwamanya ng'a eye ne ensa eyemo. Ring'ana eri rikaba komogaso oikire arare enchangera. Enchang'eri kwamanyire nsa ngapi? Nsa mbiri mpaka nsa tatu. Ririmoku rikere omogaso oyomo aigwete ng'aki? Aigwete. Ring'ana eri rigakoreka komobaso okoreta ki? Ore igoro aa. Echi ne chinsa isano ne nemo. Ring'ana eri rigakoreka ki rigochi gokwania inyere? Riria rigochi gokwaninyiere igo ng'aki? Chinsa ikomi na riria erioba rigokora ki? Rigotirimboka. Nyiere na omogera ki rigotirimboka gochia arari? Gochia bogere. Motegerere ekiagera ninche mbaborie, makini mosinye koiraneria. Egesanda nkeraa ekiya sana ase baria motagete ekegusii, nkeraa, nkeraa, nkeraa, nkeraa, erwanere ere egesanda, naro abanto ebike igo, oike konyora ebiro binde na ebi. Ring'ana eri rigakoreka kebitutu bienchoire koba abanto. Echi ne chinsa irenga? Ensa eyemo na naibere, ekero ebitutu biakorire ki? Bionchoire, biekonire. Yaani ochia korora egetutu goaka ang'e amo monto, yaani egesunte, egesunte giaanchire kworokia ki? Egetutu ogokerora, ogokerora ng'a maiso 'abakungu. Ndirie egesunte kegochia gokora ki? Gocha. Bagotama korwa inchera, mbanyorana nebieti. Igo kwamanye ng'a chinsa echi ire irenga. Morogoba obikuro. Hmm? Morogoba obikuro chinsa ibere mpaka isato. Nachi chiare korokwa ng'aki? Morogoba obikuro. Abakungu bare gokuurigwa gose bare gokuurwa? Eyo nario obokima bwaborire kiang'o ki nyang'oroti ki amang'ana are gokora ki? Agokoreka. Ekiombe kia bameri. Buna batarenda bana. Mbabwate mpaka obo- obotuko bw'andoosia abanto, eh, obotuko bw'okoroosia abanto, eh, eh, tari buna rero ebigori ebi bia rero, abagaaka mbabwate chinsa bagochia gokwania aba abang'ina. Riria ense yatoereire, abana bararire, chitoro chiabairire, kiang'oki, nari omogaka agochia gokwania ng'o, omonto. Echio bono ne chinsa isano abwo gochia igoro, botuko gati, na isano ne neyemo. mbabwate chinsa chikorokwa etuoni entang'ani. Etuoni entang'ani ne chinsa irenga. E- Eya kabere Eya gatato, Ndoche bwana ki ire eya rogoro, chinsairenga? Ndoche bwana ki ire eya rogoro, eh, riaba ririre? Echi, echi ne chinsairenga, korera abwo, korera abwo, oro rogoro rokobarira. rokobariira. Echi ne chinsa ikomi na emo, nario bare korigereria barore ororogoro rwabariire, bachia gosiba chiombe, bachia koremia mogondo, gose oyo okogenda esabari yaye arakore ng'aki? Agende. Naende nario abaare baare koirwa roche gosibigwa, nario barenge kogenda koborania abaibori bagoitaberwa, batererwe abatigari genda bogere bakogenda gosibia abaararari roche ororogoro.

ng'a nkaimoka engoncho etarakora ng'aki? Etarabuga. Nkaimoka riria engoncho yansire gokora ng'aki? Yansire kobuga. Mbokieti, bakorera ogotera koria bare gotera obino, korwa chamge igoro aria. Orochamoke igoro aria, nao ribaasi, abanto aba mwa- mwagatosomirie, nao ribaasi rigokonga, aba- ababaasi ebasinyaine na aba- aba- abasigisia aria ro- rogoro, ng'a na- nao bakorigereria rikonge korwa. Eeh ayio onsi narengeo, chingero ne- nateba ng'a chi- chingero chingero chi'engoncho.
Getiga omobaasi abere ebeche, amache aisoire mokoba ng'umbu. Mobaasi abere ebeche, ee abere ebeche, tiga mobaasi abere ebeche, amache aisoire mokoba ng'umbu.

Bono naende bacha gokorera aria ase baruete ng'a korwa chiamuga igoro aria, nao ribasi rigokonga. Nao ribasi rigokongaa, ritengereme mera ya nyakina, ooraiyaaaa, ooraiyaaaa, chingero bonyangero. Ribaasi rike rikoru chiamuge, nao rikobara koru, eh, riakongera ememera yang'u yanyakina. Ora, ndoche bwana kire bono, togende korigia endagera tokore ng'aki? Torie. Rituko riakora ki? Riacha. Gose twabekire abwo korwa eyemo korwa ng'ense eyemo, twaikire bwakire, eye natereire aa, bono yarokwa rituko, rituko ng'ake rikorokwa ekegusii, yaya. Ng'aki rikorokwa? Ndikorokwa rigoro ritarahera.

rigoro. Bamanya kobora rigoro ritang'ani, ria kabere, ria gatato, ria kane, ria gatano, bagenda enyongesa, bakora omoku omokubi. Nabo ekarenda ya omogus ya omogusii yare kogenda igo. Omogusii iga abwate rituko ria gatano na kabere ria omogusii na omokubi. Lakini chikalenda chi'ekanisa rituko ria gatano na kabere ri'ekalenda y'ekanisa is Saturday.